Okoba aroro gwe chinda naboigo ogochikonyara koba gogosaganwa kwa abanto chinda naboigo mono ase omosingi bwa abana abake bare gati y'emiaka ebere naboigo goika emiaka kianda nigo kianyare koba gegotebekana buna ngento keria ase omosingi bw'obotaka naboigo abaibori baria bataranyare koba bagwechokana ase enchera endonge eri kweneki obochenu boyanye koba bogokonya abana buna abwo. Chinsemo twanyare koba togwetera, buna inche bene nigo twanyare koba tokwenekia ng'a obotaka naboigo ogotebanga boronge kwanyare koba okoirera emesingi y'abana abake abwo bataranyara koba bagoe bakwebanga boronge, na abaibori bataranyara koba bakoimokia amachiiko naboigo gwetenenera boronge batigire abana buna abwo gosaganwa n'echinde ase enchera etari engiya. Iga iga nase ekenyoro gia ensemo ya kiamabundu aase twanyare koba togotaarera omochie oyo iga bw'omogakomanekanete buna nyakundi, Aase twamonyorete ase etaoni ya Kisii agokora obosombi bwaye bw'amache naboigo ogokora chigasi chinde chinde ao ao, naboigo tokamoira goika aane ase omochie oye. Nyuma yaye konyara koba gakwenekigwa ng'a ase omochie oye chinda nchinyanete koba chigosagana ororo. Bwana nyakundi, na sababu la kwanza kukuja hapa ni kumsaidia.

Tupate wale yenye wako na hizo shida wana wasaidia ku treat those who are affected with the jiggers so careful. Omobisa bwa afya gose bw'obachenu ase ekaunti ya Kisii nigo onyarete koba gakomoenekeria nyakundi buna anyare koba akoimokiria egetambo keria gi'okwenekia ng'a onyare koba gagotwara chinsemo chi'ogochikonyara koba chigokora obochenu. Naboigo, chinsemo chigochinyara koba chikwenekia ng'a enyomba yaye enyare koba yokoomwa,

Tuangalie vile hii boma inaelekea. The Sprayer yetu. Omong'ina ore ngororo oyio otwate rianda rinene nigo anyakoba gagomosaba Nyakuna Nyakoba gagwetwarera echo gose enyomba ya kebara eyio atebete ng'a yaireire abana abwo konyara koba bagotwara okogosigwa gogochi gotwara ensemo ye risabeso eki yanyare koba agoteba ng'a ogotaba ogwecho ase omochie oyio nekeorokereria ekebe naboigo chinde echio nkeri gento kere gochi kuya nario gekorokigwa chingiya. Otebe inye ewe togokonya, lakini ase bono iga ogosaba gwaito, aye nore ne chinguru reme choo egere abanto mbarwa. Oroche bono nkoenana tore nkogoaka tore eriogo riogoita chinda, enyomba eye yao nkobekwe ere ngo ngosiarerwe ere eriogo. Omong'ina arige enchera aome, moimokie egesoni eke igoro. Alafu maate iga aria, omanyete bono mokoba, mokoba obokong'u ase chicirani chiaino, ase eng'encho ekero omonto akoenda echoo, yakogenda ase emete eria, oroche embura iga egotwa, nkayia oroche egosibia amache ayio gochia, tari gochia maate aria, bono aye oroche tori omobe asee, ase ekenyoro kiago gose ase echirani yago. Igo bono aye okogania gwaito ngoria ng'a rosie ase. Ekero kwarosirie, oiche ototeebie ase naremeirwe niga, rero ntaete gokworokia mpaka ofisi yaito. Oche ochiche, egere togokonye, otware echo, na intwe kera omonto aake chinguru ateba, Onye ewe nyakundi na abana baye na omong'ina oye twabakonye, naki oroche amang'ana aya? Ye gwakwanire. Bono okonya morankonye nkorusia okomura kwagera eria agotebirie chinguru chiaye gokonya. Gokunya nkunye ekero nakonya. Ekero gwakunyire.
Gose togokoa etogokoroseria b'emete yonsi nobwate, tokogorera amabati, oroche enchoo eyio tebebe? Ee. Bono rende gose togokworokia obisi, lakini nigo totaina nintagete gokuunywa.

Kefa Keng'oina nomokoreri bw'obochenu ase ekaunti ya Kisii bweruete nase ogochena kwa bagosiria chinde echio ase anyare koba gakwenekia ogosibigwa kw'abana abaiga ekerengo ase ekerengo ensemo nabana abaiga bachikonyara koba bagotwara neriogo atari konyara koba gagosirwa na kiombe kende gionsi nigo agoteba buna okoba aroro kw'obochafu kwa ase chinsemo abanto bamenyete buna omochie oyo iga na kwaireire abana aba gotwara chinda

Hiyo tunakomesha ndipo tumewapatia mafunzo na wamejua. Nere esegi ere ororo ase ekaunti ya Kisii, mono ase omochie o Ota. Chimechie etainaine ase etauni ya Kisii ekonyara koba gekoenekia ng'a ogosirigwa kwa chinde echianyare koba chigosirigwa na ase ense eyio ekobatesigwa nebiombe biria bi'eserikari, biria bitari ebi'eserikari amo ne Wizara ya Afya. Nkorigwa tari mwanyagetingeti y'amarieta ne Gilbert Kobi.